Hallo! Ech sinn d'Séraphine Mirage an ech hu mech haut hannert der nonzéngter Dier vum rosa Adventskalenner verstoppt. A wat ech elo hei maachen? Dat wat ech ëmmer maachen, Geschichten erzielen. Haut erzielen ech iech d'Geschicht oder Anescht gesot erzielen ech iech e Wantermärchen. Geschriwwe vum Charles Dickens an d'Lëtzebuergescht iwwersat vum Henri Losch an erauskomm am leschte Joerdausend bei der Edition Guy Binsfeld. Ech wett allerdings mäin eegenen Touch mat dra bréngen, sieft gespaant. Ech raumen hei nach e bësselchen dat Bild ewech, dass der méi Plaz hutt. Voilà. An da fänke mer och schonn direkt un. E Wantermärchen. Et war esou e richtege Londoner Wanterowend. Gro, kal, naass a mat déckem Niwwel. Et war den Owend viru Chrëschtdag. Do an der City of London, wou all déi grouss Banke sinn, war och de Büro vum Mister Scrooge. E granzegen, knéckegen, eeklegen Direkter, deen elo wou säin Geschäftspartner de Marley dout war, ganz eleng säi Geschäft Scrooge and Marley gefouert huet. Hie wollt näischt vu Chrëschtdag wëssen. Dat topegt Fest, wéi en ëmmer gesot huet, an hëllefe wollt en och kengem, scho guer net deenen Äermsten. Da géift Dir muer de ganzen Dag doheem bleiwen, huet de Scrooge sengem Sekretär, dem Bob Cratchit, gesot. E ganzen Dag ouni Pai, ouni eppes ze schaffen! Wann een dat bedenkt! Awer iwwermuer sidd Dir erëm pénktlech um Dill, hutt Der dat verstan?

Wéi de Bob Cratchit fort war, huet säi Meeschter nach viru geknoutert, huet dorëmmer gekoschtert an dunn huet en sech op den Heemwee gemaach. Hien huet ganz aleng an engem alen, ongemittlechen Haus gewunnt, wat fréier emol sengem Geschäftsfrënd, dem Marley, gehéiert huet. Mee wéi en de Schlëssel an d'Schlëssellach stieche wollt, ass e vu Schreck hannert sech gaang. Säin Dierkläpper, wat war mat deem geschitt? Säin Dierkläpper hat d'Gesiicht vum ale Marley kritt. De Scrooge huet eemol d'Aen zougepëtzt, a wéi e se erëm opgemaach huet, war d'Gesiicht vum Marley verschwonnen an d'Dier war erëm eng ganz normal Dier. D'Schuddere sinn em ausgaang a ganz virsiichteg ass en an d'Haus geschlach. En huet eng Käerz ugefaang, eng Käerz, keng zwou, dat wär em ze deier ginn, an en huet hannert all Dier gekuckt, kontrolléiert an se fest zougespaart. Nodeems en all Zëmmer ënnersicht hat, et ass e jo ni virsiichteg genuch, gell Dietz? huet e sech bei de Kamäin gesat, wou en e schappegt Feier huet brenne gelooss a säi Bräi giess huet. Op eemol huet d'Shell ewéi geckeg gebimmelt a gläich drop ass et e Kaméidi ginn, wéi wann ee schwéier Ketten iwwert de Buedem géif schleefen. Ech gesi geschwënn d'Männercher, duecht sech de Scrooge. Ma du koum duerch déi gespaarten Dier En ellent Gespenst, wat laang Ketten aus Eise mat décke Schlëssele, Kleischteren a schwéier Këschten a Portmonnien voller Suen nogeschleeft huet. Marley, Marley, ech weess, datt s du et bass, firwat kënns de? huet de Scrooge gejaut. Et war de Marley. A mat senger onheemlecher Stëmm huet e geschwat an huet geschalt, Ech kommen dech warnen! Dës Ketten, déi ech mat mir schleefen, hunn ech selwer zesummegeschweesst, Stéck fir Stéck, well ech geknéckt, geraaft a gesammelt hunn, Terrainen, Haiser, Suen a Gold, mäi Liewe laang. Och du bass am Gaang, dir esou Ketten ze strécken, huet hie prophezeit. Awer et gëtt nach eng kleng Hoffnung, datt et dir net geet ewéi mir. Dräimol ëm eng Auer komme Geeschter bei dech op Besuch. Déi kënnen dir vläicht hëllefen, huet de Marley nach gesot an op eemol war e verschwonnen. De Scrooge huet sech an d'Bett gehäit an huet versicht ze schlofen. Ma knapps war en entschlof, du huet d'Klack eng Auer geschloen. Eng schluet wäiss Hand huet de Riddo ewechgezunn En Zauberliicht huet d'Kummer ganz hell gemaach, a beim Bett stung e Besuch aus enger anerer Welt, e Kand, naja, am Fong kee richtegt Kand, eent, wat bal wéi en ale Mann ausgesinn huet. A vu sengem Kapp huet e wäisse Liichtschäin bis op de Plaffong geschéngt. Ech sinn de Geescht vun deene vergaangene Chrëschtdeeg, deng Vergaangenheet, huet dat eegenaartegt Wiese gesot. Ech kommen, fir dass du dech bessers. Stéi op an da gees de mat mir. Et huet de Scrooge léif aus dem Bett gezunn an huet e bei d'Fënster gefouert. Neen, et gëtt mer jo kal! huet de Scrooge gebiedelt. En hat jo nëmme säin Nuetshiem an eng Schlofmutz un. An dobaussen, do war et wierklech grujeleg kal. Ma de Geescht huet de Scrooge ugepak an déi zwee sinn duerch d'Mauere geflunn. Wäit fort sinn se geflunn, bis et dem Scrooge op eemol sou droleg gouf. Hien huet alles erëmerkannt, d'Beem, d'Hecken, d'Wisen an och d'Baach. An dee Geroch, dat war esou bekannt an esou heemeleg. Heidu komme se bei en Duerf, et war säin Duerf, do wou hien opgewuess war. Eng schéi Musek huet en héieren a Bouwen zu Päerd an zu Fouss op Kutsche sinn op heem zou gezunn. De Scrooge hätt se am léifste mam Numm geruff, well en huet se all gutt kannt. Mee déi si laanscht gaang a gefuer, a keen huet de Scrooge an de Geescht gesinn. Nëmmen nach e klenge Bouf suz am Schoulsall, ganz aleng. E Bouf, mat deem kee spille wollt. Hie war a sengem Geschichtebuch versonk an all déi Figuren aus dem Buch si lieweg ginn, den Ali Baba, de Robinson Crusoe, de Freitag an nach vill anerer. Do fänkt de Scrooge u mat kräischen. Deen aarme verstoussene Klengen do an deem eidele Schoulsall. war hie selwer. Elo huet et him Leed gedoen, datt hien deem klenge Kand näischt ginn hat, dat him gëschter esou schéin e Chrëschtlidd gesonge gehat huet. Wéi vum selwe waren si op eemol an enger Strooss, déi wonnerschéin fir Chrëschtdag gerëscht war. Si blouwe virun engem Geschäftshaus stoen, a wéi se an dat Haus eragekuckt hunn, do wollt de Scrooge sengen Aen net trauen. Dat war dach de Büro vu sengem fréiere Léiermeeschter, deem ale Fezziwig! Just dunn huet deen haart geruff, Ebenezer, Dick, kommt mol heihinner! An de Scrooge gesouch sech als jonke Léierbouf mat sengem Kolleeg dem Dick rakommen. De Meeschter, gutt opgeluecht, huet si ugestallt de Büro ze raumen an huet hinne schéi Chrëschtdeeg gewënscht. Hei do si vill Leit ragelaf komm, d'Madamm Fezziwig, hir dräi Meedercher a vill jonge Männer a Fraen, déi do am Buttik geschafft hunn. Brout, Pastéitercher, Kuch, Pudding, Wäin a Béier sinn opgedëscht ginn. E Musikant ass op dat héicht Bürospult geklommen an et gouf gespillt, gelaacht a gedanzt, datt d'Fatze geflu sinn. an all hunn se de Fezziwig gelueft, dee feine, frëndleche Patron, dee sou gäre matginn huet. Gesäis de, dat kascht net vill, fir d'Leit glécklech ze maachen, huet de Geescht gemengt. Awer komm, mir musse weidergoen. Do huet de Scrooge sech erëmgesinn, e bësse méi ale wéi virdrun, awer mat ellenen Aen, voller Näid a Gaschtegkeet. E war am Gespréich mat engem schéine jonke Mann. Deem sinn d'Tréinen nëmmen esou d'Baken erofgelaf. Ech kennen dech nëmme rëm! huet hien iwwert dem Kräische geklot. Si hate sech viru Jore verloobt, deemools, wéi si allen zwee nach arem an zefridde waren. Mee elo? Du kanns roueg goen, well du hues eng aner Léift, huet hie gesot. De Scrooge huet gewosst, datt hie Recht hat, mee hie wollt et sech net selwer agestoen. Nee, nee, et huet kee Sënn méi! huet de Mann gekrasch. Well alles, wat mir un dir esou gutt gefall huet, dat gëtt et neméi. Du kenns jo nëmme méi eent, d'Geld an d'Gold. da gëff domadder glécklech. Dat war ze vill fir de Scrooge. Hal op, Geescht, 't geet duer, bréng mech erëm heem! huet e gebiedelt, a schonn huet hie sech op senger Kummer erëmfonnt. Mee knapps louch hien do ze schlofen, Do huet d'Klack erëm eng Auer geschloen. De Scrooge ass an d'Luucht gefuer. E Geeschterschäin huet aus senger Stuff bis op säi Bett geliicht. E frëndleche Ris mat engem wujelege Baart stung do an huet sech virgestallt. Ech sinn de Geescht vun deem hautege Chrëschtdag. Sou ee wéi mech hues du bestëmmt nach ni gesinn, gellt? An dat hei, dat hues du och well laang net méi genoss, ass se virugefuer. Déi zwee stungen elo matzen an der City. Grouss a Kleng hu mat Schnéiklatze geheit an hu sech gefreet ewéi Kanner. Kéipweis gutt Saachen hu lackelech an a virun de Butteksfënsteren op d'Cliente gewaart a vill hunn nach séier déi lescht Kaddoe kaf. Eng Klack huet gelaut an d'Leit sinn an hiren hou beschte Kleeder an d'Chrëschtmass gaang. A wa mol een am Gedrécks a Gewulls ongedëlleg wollt ginn, huet de Riiseke Drëpse vu sengem Zauberwaasser iwwer se gesprëtzt an all goufe se erëm gutt gelaunt an hu sech gesot, Op Chrëschtdag, do streit een dach net. Mee dunn huet de Ris de Scrooge bei der Hand geholl an huet e bei dem Bob Cratchit, sengem Sekretär, säin Haus gefouert. Do gouf och den Dësch gedeckt an d'Kanner hu gehollef, an ausser sech vu Freed si se ronderëm den Dësch gelaf an hunn och emol heemlech eppes geschnéckt. D'Dier gong op an de Papp De Bob Cratchit koum eran. Awer wat war dat? Hien huet de klengen Tim op senge Schëllere gedroen. An den Tiny Tim, wéi hie genannt gouf, huet eng Krätsch am Grapp an d'Been war ganz geschinnt a verbonnen. Deen Aarmen. Si hunn sech all un den Dësch gesat, an wann et och net vill gouf, si hunn sech et gutt schmaache gelooss. Wat waren se zefridden a glécklech fir beieneen ze sinn. Den Härgott soll eis all seenen, huet de Papp gesot. An den Här Scrooge soll en och net vergiessen. Mir wënschen him grad esou e schéint Chrëschtfest ewéi eist. Dat huet dem Scrooge säin Häerz erweecht, an hien huet sech Suerge gemaach ëm de klengen Tim. En häerzhaft, haart Laachen huet de Scrooge aus senger Stëmmung gerappt, a wéi e gekuckt huet, huet hien an d'Wunneng vu sengem Neveu konnen erakucken. Eng ganz Rëtsch jonk Leit hunn do gegeckst a gelaacht. Ech hat de jo invitéiert, sot du säin Neveu, mee de Granzkapp vum Monni wollt jo net kommen. En huet sech an de Kapp gesat, hie kéint eis net leiden. Da muss de Knéckschlang ebe bleiwe wou en ass. Ma eent soen ech iech, en excellent Iessen ass em laanscht d'Nues gaang. Do hätt der missen héieren a gesinn, wéi se sech gekrëmmt hu vu Laachen. Duerno gouf Musek gemaach, gesongen a gespillt. D'blinde Kuh hunn se gespillt an de Scrooge hätt am léifste matgemaach. Beim Spill Wéi, Wéini, Wou huet hien all d'Äntwerte gewosst. Hien huet och haart geruff, mee keen huet en héieren. Dunn hu se Ja oder Neen gespillt an de Neveu huet sech en ellent Déier ausgeduecht. Ma et war keen Stéier, et war kee Wollef, et war kee Léif an et war keen Tiger. Et war de Monni Scrooge. Mengt der, dat hätt de Rose gemeet? Nee. Hie wär am léifsten do bliwwen an hätt hinnen nach nogekuckt. Mee de Ris ass weidergezunn. Si sinn nach bei vill Haiser gaang a vun Dier zu Dier ass de Geescht ëmmer méi al ginn. Fir mech ass et eriwwer, huet en op eemol gesot. Lauschter, do huet d'Klack zwielef Mol gelaut an de Ris war einfach verschwonnen. Wéi de Scrooge sech bal vun der Opreegung erholl hat, huet et schonn erëm eng Auer geschloen. An en anere Geescht ass op en duerkomm. Op enger Niwwelwollek ass en erbäigeschwieft, an engem laange Mantel, d'Gesiicht ganz verstoppt ënnert senger Kaputz. Bass du ieren de Geescht vum Chrëschtdag, deen eréischt kënnt? wollt de Scrooge wëssen.

hu sech richteg driwwer gefreet, amplaz traureg ze sinn. Si hu souguer de Geck gemeet iwwer den Doudegen. Komm, mir ginn, huet de Scrooge gejéimert. Dat kann ech net gesinn. Si hunn déi Plaz verlooss a gongen an e Quartier, an deem de Scrooge nach ni war. Enk, dreckeg Gaasse gouf et do, Leit a fatzege Kleeder sinn dorëmmer gelaf, an, oh mei, wat huet et gestonk! Hannen an engem vun deenen Drecksbude souz en alen, onsympathesche Mann tëschent engem Koup vu Gerëmpel, Schrott a Gelëmps, de rengste Lompekréimer. An dräi net manner knaschteg Typpen hunn him nei Wuer ugebueden, eng Botzfra, eng Wäschfra an dem Doudegriewer säi Gesell. En hat sech et jo gesicht, hunn se allen dräi gemengt. Hie war jo säi Liewe laang de gréisste Bluttsëffer, da brauch en aneren sech net ze scheien, fir och mol eppes matzehuelen. Een nom aneren hu se ausgepak, Läffelsgeschier, Sëlwergeschier, Schong a Kleeder, Riddoen, Bettdecken a souguer engem Doudege säin Hiem. De Kreemchenshändler huet alles genee opgeschriwwen an huet jidderengem säi Loun fir déi geklaute Saache ginn. Grujelech, huet de Scrooge sech geschuddert. Esou kéint et mir och ergoen. Ewéi ugeneelt ass de Scrooge op eemol stoe bliwwen. Si waren an engem eidele kale Sall, an op enger Brëtsch louch iergendeen, ganz bleech, mat engem einfache Lëllduch zougedeckt. A ronderëm näischt. Guer näischt. Hien hätt et esou gär gewosst, wien deen Doudege wär, mee et war net kéng genuch, fir d'Uch an d'Lut ze hiewen. Léiwe Geescht, huet en do gebiedelt, wann et an dëser Stad wéinstens ee gëtt, deem den Doud vun engem Mënsch eppes ausmécht, da weis mer deen. De Geescht huet de Scrooge bei dem Bob Cratchit säin Haus gefouert. Wat war et do esou roueg? Kee Kannerlaachen, kee Gebabbels a kee Gejäiz, kee Geschwätz, näischt! Si hunn all getrauert, well de klengen Tiny Tim gestuerwe war. De Papp, de Bob Cratchit, koum aus der Stad heem. E war op d'Graf vum Tiny Tim an huet eng tréischtlech Nouvelle matbruecht. Ënnerwee hat en dem Scrooge säin Neveu begéint. Et muss ee soen, dee war éierlech traureg, wéi e vun dem Leed héieren huet. An nach eppes, en hat dem Papp Cratchit versprach, hie géif him hëllefe wou hien nëmme kéint. Dat hat dem Scrooge de leschte Coup ginn, an hie wollt onbedéngt wëssen, wien dann elo do an der Stad gestuerwe wier, deem keen nogetrauert huet. So mer, so mer et, wien ass deen Doudegen? huet de ganz baang gefrot. Dee mat der Kaputz huet de Scrooge bei säin eegent Haus gefouert an huet en an de Büro eraluusse gelooss. Do souz e Friemen op sengem Stull an huet dichteg geschafft. Dem Scrooge ass et ëmmer méi onheemlech ginn. Ass dat elo wierklech, wat an der Zukunft geschitt, oder gëtt et nach en anere Wee fir dohinner? wollt hie wëssen. Et gëtt een, ma da muss een awer och wëllen. huet de Geescht geäntwert an de Scrooge op de Kierfecht geleet an huet mat senge laange Fangeren op e Graf gewisen. A wat mengt der, wat op deem Graf stung? Ebenezer Scrooge. Neen, neen, ech wëll net dout sinn! huet de Scrooge gebiedelt. Gëff mer nach eng Chance, ech wëll alles erëm gutt maachen! En huet dem Geescht seng Hand geholl an huet versicht, déi Schrëft vum Graf ewechzewëschen. Do hunn d'Klacken iwwer Bierg an Dall gelaut. De Scrooge war erëm a sengem Bett. En ass opgesprongen, huet d'Fënsteren opgerappt an huet dat Gelauts genoss. Ënnen op der Strooss ass e Bouf laanschtgaang. Deen huet e gefrot, wat fir en Dag dann haut wier. Ma Chrëschtdag! huet hie ganz verwonnert geruff. Chrëschtdag! huet de Scrooge vu Freed gejaut, huet de Bouf an e Buttik geschéckt, en déckt Schnuddelhong kafen, a wéi deen domat erëmkoum, huet de Scrooge em e schéint Drénkgeld ginn. En huet eng Kutsch bestallt an en huet déi Daan bei de Bob Cratchit brénge gelooss. deen awer wéi deen op Stierwesdag eng 20 Minutten ze spéit op d'Aarbecht koum, huet hien him an der Pai e gutt Stéck méi Geld ginn. Elo waren d'Suen him nämlech nëmméi un d'Häerz gewuess, hien huet se ausginn an huet vill Gutts domadder gemeet. Den Tiny Tim ass erëm gesond ginn an de Scrooge huet sech mat der ganzer Famill doriwwer gefreet. Hie gouf hire beschte Frënd an an der ganzer City of London war hien elo als feinen, anstännege Bierger a Geschäftsmann bekannt a geuecht. E Wantermärche vum Charles Dickens. Ech hoffen d'Geschicht huet iech gefall an ech wënschen iech elo nach e schéinen Adventsweekend, wonnerschéi Feierdeeg an e schéin a besënnlecht Chrëschtdag.